no guikata ngunite ingĩikara ũtanete ingĩikara atĩa ũta- ũnete ũrĩkũ matagucaica matukende gucimbicirwo kiukira tuhunjire ni guturacimirwo niĩ ndiũĩ no atĩrĩrĩ ũngĩikara taũnete na nginya nyũmba ndirona gwĩkĩte kigo kirauga atirĩrĩ mwĩtĩkie maũndũ manene nĩ mekũhanĩka ũcio waku ti mũthaka ndũkakere ngerũ ehe nĩ ũka nĩkũgũtigakinya na maĩ gĩkũrekia mũthuri wa gĩkĩra na gũkũ ndagĩũka nengera mũtu nengera mbia cia mũtu moko maya maku maronengerwo nĩ mwathani mũtu na we ndĩrenda ũnengere na nĩ wanjĩtia ngetia mwathani mwathani nengera mũtu ona gũkũ nĩ wenderetie mũtu tũtiranya ndakura atĩrĩrĩ kĩũki wa twĩtie kĩrĩa gĩothe tũkwĩrĩrie ũira ũcio waku ũrahe rĩu wanjĩtia mũtu ngetia ũrĩa ũrĩ kũrĩa igũrũ akanengera nĩndĩrenda mũtu na tũkũrĩa ndũi Ũtindire ũkĩnyina ũira ũira ũira. Ũira nĩ kwa kũrĩa. Nĩ andũ igwe gũthiĩ gũkoma kĩo kĩu ndĩkĩmerie gĩtoro Nakwĩra kĩu thĩinĩ ume wa na waira no arere. Anita. Gũkũ kinya mũthuri. ũthũite nyita guo ũguo ũranyita nyita we Nĩ mũthuri wa nakũ. Atauma atauma.

ndakwĩra ũguo kwĩ ngai na nĩ kana nĩ gũmathĩtie nginya na hinya no hinya ũyũ ndĩ naguo ngoro-inĩ yakwa nĩ mũnene Nĩ ndirenda kũigua maũira macio ma ngatũrĩra rũkũ igano nĩ rĩarega wani gwakwa ũratũra kana nĩ rũkũ watũra rũkũ wega ndũruti haha watũre okayo ndĩrahoya ndĩrahoya ngai ahe hinya wa gwatũra rũkũ niĩ ndirenda mahoya kawe rũkũ njatũrĩre nĩ ũkũngũicia ndongĩka na mwĩrĩ tondũ gũtirĩ ũndũ wendaga ona ũmwe no ngorwo ndirĩ na hinya wa mwĩrĩ no ngorwo ndĩ na hinya mũnene wa kiugo kĩa Jesu rĩu ndiũrĩ

He, niĩ madakwĩra ĩtuwe waningĩrĩirie njĩtĩkĩre mwacani Eni no nginya wĩtĩkĩre mathĩna marĩa ngaire mũciĩ ũcio no niĩ njũĩ na gũca ici kiuga ngwata no nderwo ci nginya mbara ya mwĩrĩ nehũrĩtwo nginya kanyamũ ga gwĩkĩra kanua ndingĩona nĩ niĩ ũndugaga ngakama ngatuĩra ngatwara ciana cukuru cia tũcũcũ tuitũ njĩra nĩ andĩra cia gũcoka na thutha nge gũthiĩ na mbere wĩ ũmĩrĩria mũno mũno nĩ tondũ kiugo kĩa ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ nĩ tondũ Ririkana Jesu omereire nginya ndagĩka ya mũico. Niĩ ma ndakwĩra mathĩna marĩa ndĩronia mũciĩ ũcio ma. Ui, no no hurũke haha ũguo tondũ. Rĩu ndĩrona ndĩ ndĩ mũgitĩre ndĩ moko-inĩ maku ndungata ya Ngai. Jesu athĩnirio akĩũmĩrĩria akĩhũrwo nginya ndagĩka ya mũico. No nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa maũndũ macio. Ndũka mwathani, No nginya tũhoye. mwathani ndũnjiĩre. Mwathani njoya nyume bũrũri ũyũ. ndikaikaya gwaku matu-inĩ nĩ amu gwaku gũtirĩ macĩna nĩ amu gwaku no ũcayo mũceri ũthiĩ kũ ime mũgũra ũyũ wa riho ume mũra Ndathiĩ. ũtũtige baĩ aturia maru tũhoe baĩ turia maru turia turia maru tũhoe rekariĩ ngeica nĩ Aca, kũngũria aca, mwega ũcio aca. tũiguaga niĩ rĩu tũngĩrangiria ciĩ ndũmangeici nduma ngei ici ndagura indo na weterere nĩ ndathiĩ wetaga kahuguo nĩ ndathiĩ nĩgetha ũthiĩ na weterere ihinda rĩa mwathani no rĩo rĩega gũtigwo ndũrathiĩ ũkĩra turie maru tũhoe mathĩna macio me mũciĩ gwaku no nginya mathire Ti, kwa hĩ gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ weterere ihinda rĩa ngai rĩkinye wĩna wĩra mũingĩ wa kũruta nginya rĩrĩa jesu aga- aga- aga- a- nginya rĩrĩa jesu agacoka na tondũ ndũrĩ mũrwaru handũ rĩ no mathĩna me gwaku rĩ mathĩna macio no tũmahoere na makinye mũthia gũtirĩ ũndũ mũritũ thĩ- harĩ ngai nĩ wa Aya, ndirĩ ndĩraria atĩ ndũrĩ ndirĩ ũra ndĩraria nĩ waigua kaita ndĩraria ũrathiĩ kuo